Башлыйсым килә. Сез күптән түгел генә вакцинация уздыгыз беренче этабын. Үзегезне ничек хис итәсез бүгенге көндә һәм безнең икеләнеп торган мөселман кардәшләребезгә нәрсә дип әйтер идегез? Монсы без шәхсән редакция сорау һәм шулай ук безнең Кабирова дигән укучыбыздан килгән вакцинациягә кагылышлы тагын бер сорау бар Казаннан. Коронавирус вакытында Татарстанда хәзрәтләр арасында да югалтулар булдымы? Дин әһелләренә әлеге чор бигрәк тә авырга туры килде, чөнки әлеге зәхмәттән үлүчеләрне алар соңгы юлга озатканлыктан, йоктыру куркынычы күбрәк тә дигән сүз. Алар арасында вакцина ясатучылар бармы, әллә составы буенча мөселманнарга күбрәк туры килгән ипивакны көтәләрме?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тагын бер кат Әссәламү алейкүм вә рахматуллаһи вә баракатуһ. Кызганычка каршы, әлбәттә, безнең югалтулар булды. Җиде хәзрәтебез вафат булдылар. Мәсәлән, былтыр бер батыр хәзрәтебез дип әйтер идем, Арча районында үзе азык-төлек таратканда авырып китте, аннан соң вафат булды бер хәзрәтебез. Коронавируска бу вакцинага килгәндә алар ике төрле була. Мәгълүм булганча, ике төрле. Берсе пептидный, икенчесе ул пептидный ул синтетический булып санала, икенчесе спутник, спутник ВМ, спутник 5, спутник 5 дип әйтәбез. Э, анда заиф хәлдә Э, вирусны сезгә кертәлер ягъни ул безгә туры килми чөнки э, кеше ни булгачыннан без карадык әлбәттә кайбер илләрдә без фәтва бирәбез бирә алабыз әгәр дә зарурәт дигән әйбер бар зарурәт вынужденная мера дип әйтәбез әгәр дә бер илдә башка дару булмаса аны әлбәттә кулланырга ярый ләкин аллага шөкер безнең илебездә өч төрле Вакцина бар. Эпивакка килгәндә ул синтетический пептидный дип атала. Ягъни синтетический ничек ул эшли? Теге көзгә сыман. Мәсәлән, сканировать итә, ул копировать итә, сезгә кереп, аннан соң сез ияләшәсез бу әйбергә. Шул нисбәттән мин аны сайладым. Э, киләчәктә ул булырга тиеш әгәр дә шуңа игътибар итсәгез ягъни минемчә монда бернинди зыяны юк бу даруда анан соң нәрсәгә кирәк чөнки бер чарага катнашсак справка сорыйлар гел чит илгә барсак яңа справка кирәк э, шуның өчен мин аны ясатырга булдым киләчәктә бәйләнмәсеннәр дип
Үзегезне ничек хис итәсез? Хис итмәдем. Бер нәрсә булмады. Авырлык булмады? Юк, булмады, Аллаһ шөкер.
Димәк, куркырга кирәкми.
Ул төрлечә бу барыбер табибларга барырга кирәк, табиблар белән киңәшләшергә э, киңәш итер итермен. Яхшы, рәхмәт. Һәм безнең э, тагын бер э, бүгенге көндә актуаль сорау, безнең ураза якынлаша. Менә ураза вакытында вакцина ясату, прививка кадату, ул э, уразаны бозмыймы? Шундый сораулар э, күп керде. Хәзер, мәсәлән, безнең илебездә, Рәсәйдә, гомумән Рәсәй дип әйтәбез, ике мәзхәб бар, Шафи һәм Ханафи мәзхәбе. Шафи мәзхәб буенча укол каду ярый, рөхсәт ителә. Безнең мәзхәбебездә ике фикере бар. Э, ике фикере бар. Абу Ханифаның фикере буенча ярамый, ураза бозыла дип әйтә. Аның шәкерте имам Абу Юсуф ярый дип әйтә. Ярый дип әйтә. Хәзер без теге килеп бу ике фикерне берләштердек. Безнең галимнәребез, татар галимнәребез шулай дигәннәр. Хәзер питательный теге укол кебек шундый андый әйбер булса, без рөхсәт итмибез. Чөнки ул питательный әйбер. Әгәр дә инсулин сыман шундый әйбер булса, зарури дип әйтәбез. Безнең динебездә зарурат дигән төшенчә бар. Зарури булса, ураза бозылмый дип фәтва бирәбез. Ләкин прививкага килгәндә, прививка ул бит зарури түгел, бәлки кич белән ясарга була, яисә башка айда аны ясатырга була. Шул нисбәттән э, монда бер шик бар. Шуңа күрә без ясамасагыз хәерлерәк дип әйтәбез. Ураза вакытында. Ураза хәтле дә ике атна вакыт бар, өлгерергә мөмкин. Ахшамнан соң була.
Ахшамнан соң була.
Яхшы, рәхмәт. Камил хәзрәт, безгә э, имамнарны әзерләү буенча шактый күп сорау килде аларның әзерлек мәсьәләләренә э, һәм менә чынлап та миңа калса бу бик бик кирәкле сораудыр хәзрәтләрнең белем сыйфатын тикшерү аларны әзерләү эше ничек алып барыла сер түгел бигрәк тә авылларда дини кадрлар кытлыгы сизелә э, бу мәсьәлә ничек хәл ителә
Аллаһ шөкер, безнең республикабызда 8 мәдрәсә эшли. Бер Россия ислам университетыбыз бар. Аллаһ шөкер, берничә ел элек э, академиябез барлыкка килде. Ягъни кыскача гына әйткәндә, садиктан, яслидан алып, ака- доктор дәрәҗәсенә кадәр Татарстанда укырга мөмкинчелегебез бар, Аллаһ шөкер. Ләкин монда икенче мәсьәлә бар. Мәсәл- Мәсәлән, инкылапка кадәр карасак, игътибар итсәк, Кемнәр галим булды? Чөнки элек эстрада, татар эстрадасы булмады, шулай бит? Татар театры да булмады, мәчетләр генә булды. Безнең зыялыларыбыз, шагыйрьләребез мәчетләрдән чыкты, мәдрәсәләрдә укыдылар. Мәдрәсәләрдә кем укыды? Мәсәлән, бер гаиләдә 10 бала булса, 8 бала булса, иң акыллы егетне сайлап, баланы сайлап, закят буларак, динебезгә закят булсын, дип мәдрәсәләргә җибәрәләр ие. Ә хәзерге вакытта ничек без нәрсә эшлибез? Бер балам теге табиб булсын, укытучы булсын, әллә кем булсын, бер нәрсәгә ярамаган баламны, ә әйдәгез мәдрәсәгә җибәрәбез аны. Алай ярамый. Әгәр дә карашыбызны үзгәртмәсәк, динебез дә үсми. Э, аннан соң нәрсәгә беренче мисал китердем? Чөнки динебез кем нәрсә әйтсә дә, динебез гына милләтебезне саклады. Динебез. Чөнки кемдер әйтә, эстрада, эстрада булмады бит элек. Эстрада да булмады, театр да булмады, бер нәрсә булмады, мәчетләр генә, мәдрәсәләр эшләде. Шуңа күрә без әйтә алабыз, безнең динебезне, милләт, милләтебезне дин саклады, динебезне милләт саклады. Яхшы, рәхмәт. Укучыбыздан килгән сорау Мөбарәкшина Нурия Гарәфиевна. Ни өчен үлгән кешенең өчен җидесен кырыгын уздыру тыела? Бу бит әби-бабалардан килгән гореф-гадәтләрне бетерә. Искә алып дога укыганнан кемгә зыян? Яңа мулла абыстайлар киләләр дә, үз тәртипләрен кертә башлыйлар. Ашта хуҗа булып, ул ярамый, бу ярамый, дип утыралар. Хәзер ашка барсаң, өстеңә тау-таш иелеп кайта. Чын күңелдән дога укыган әбиләрнең исә урыны ишек төбендә. Газета-журналларда да кырык имам кырык төрле җавап бирә. Кем әзерли ул яңа абыстай-муллаларны, читтән кергән гореф-гадәт белән без телне дә, динне дә саклый алмыйбыз. Һәм шуңа ошаган тагын бер сорауны укып үтәсем килә. Бу бер хуҗалык җитәкчесеннән килде. Исемен ул кызганычка каршы әйтмәде, әйтмәгән һәм телефоннан килгән сорау. Авылда мулла алышынды, яшь мулла килде, бик күп әйберләрне тыя башлады. Мулла авылда бәйрәмнәр үткәрүне тыя, туктатырга куша, Яңа ел, Нәүрүз, Сабантуй кебек бәйрәмнәргә каршы чыга. Зиратта кеше җирләгәндә янында җир алып калырга ярамый. Туганы, якын кешесенә, Бу чоракта ничек дөрес җир калдырырга ярыймы? Эшен җидесен, кырыгын, елын үткәрергә ярамый, ди. Кешене ләхеткә иңдергәндә, астына элек-электән кырык камыш куябыз, моны да Тыя куймаска куша. Кайбер каршы чардуган, билгел, билгеләмәләр куймаска куша. Бу дөресме?
Кызганыч, ул Менә ш исемен тыюлар- кайсы авылдан әйтмәде.
Хәзер тикшерә алмыйбыз да, ничек ул, кайсы имам? Әйдәгез без аңа мөрәҗәгать итик, әгәр бу сорауларның авторы э, безне карый икән, ул безгә эфирдан соң булса да шалтыратсын иде, шәхсән сезнең үзегезгә генә үзенең исемен без аның әйтер идек. Беренче һәм икенче сорауда яңгырады, өчесе җидесе кырыгы турында, әлбәттә, без аны дөрес аңларга тиеш. Ул сөннәт дип әйтә алмыйбыз, чөнки пәйгамбәрбез шулай ясамады, кылмады. Димәк, ул сөннәт түгел, ләкин без гырыф гадәт дип әйтәбез. Ягъни безнең милләтебезгә ул кергән, гореф-гадәт. Хәзер аны тикшерергә кирәк. Монда зыяны күбрәкме, файдасымы күбрәк? Хәзер шундый очрашуларда, мәҗлесләрдә хәзер күп кеше мәчеткә керми, шулай бит? Мәсәлән, һәрбер татардан сорасам, мин елына ике тапкыр, иң күп күбе ике тапкыр керәм. Кемдер гомерендә бер тапкыр да кергәне булмады мәчеткә. Э, бер тапкыр ишеткәне бар, Минтимер Шарипович да әйткән, бер Аллаһ турында, ислам турында мәҗлесләрдә ишеттем беренче тапкыр. Ягъни күп кешеләр мәҗлистә генә динебез турында ишетәләр, вагаз тыңлыйлар, Коръән укыла, э, туганнар очраша, әллә кайдан Үзбекистаннан теге әби кайта, шулай бит? Э, әгәр дә Болай уйлап карасак, мәсәлән, свидетель Еговларга бу патентны сатсак, миллионлап доллар бирергә әзерләр алар. Шул патент өчен. Хәзер зал кирәкми, халык үзе чакыра, шулай бит? Сине ашата, нәрсә телисең, шуны сөйлисең аларга. Анлаган кешегә ул зур форсат, зур корал, динебезне таратырга зур э, форсат. Шуңа күрә шул гадәт белән керешмәскә кирәк, Тыймаска кирәк. Совет чорында бары тик мәҗлесләр аркасыннан безнең динебез сакланды. Мәчетләр булмады бит. Галимнәр дә булмады. Әйе. Шундый мәҗлесләрдә генә очрашып, динебез турында сөйләшә алдык. Татарча телебезне саклап. Мөхитебезнең бер өлеше. Шулай. Ә бәйрәмнәргә килгәндә менә бу Нәүрүз, Яңа ел, Сабан туй.
Сабантуй ул дини бәйрәм түгел, дини бәйрәм түгел. Аллаһ шөкер, хәзерге вакытта күп районнарда аракасыз үткәрәләр. Коръән белән ачыла, монда бернинди зыяны юк. Керешәләребез керешәләр, Аллаһ шөкер. Наурус ул перс халыкларының килгән бер гадәт, ул э, безнең галимнәребез китапларыбызда шундый бәйрәм юк. Э, безнең ике зур бәйрәмебез бар, Курбан һәм Ураза бәйрәмнәре, аннан соң изге төннәр бар, теге Маулид кичәсе булсын, э, мубарәк кичәләре бар, аларны үткәрәбез. Аннан соң дөньяви бәйрәм булса, мәсәлән, туган көне шикелле, аны да тыймыйбыз. Чөнки Коръәни Кәримдә дә шул турында дәлилләр бар. Ул катгый рәвештә тыелмаган. Мәсәлән, Гайса алейһиссәламның Мариям сүрәсендә шундый бер аят бар: "Вассаламу алейхи яума улитту", минем туган көнемә сәлам булсын дип әйтә Гайса алейһиссәлам. Коръәндә килә. Аннан соң безнең Динебездә, татарларда да шул шундый га- э, гадәт бар, акыйка дип атала. Ишеткәнегез бар бит? Әйе, Акыйка. әйе. Ир бала тугач ике сарык, Әйе. кыз бала булгач Акыйка бер сарык чалына, шулай бит? Нәрсәне аңлата? Ягъни шатлыгыбызны уртаклашып, туганнарыбызны чакырабыз, күршеләребезгә ит өләшәбез, пешерәбез, чакырабыз, шатланабыз, шулай бит? Димәк, безнең балабыз дөньяга килгәч, без шатланабыз. Шатлыгыбызны уртаклашабыз.

Дүшәмбе саен нишләп ул ураза тоткан? Чөнки ул минем туган көнем дигән. Елында, елда бер тапкыр түгел, атна саен үткәргән. Үткәргән нәрсә дигән сүз ул? Ассызыклап күрсәткән, выделять иткән, шулай бит? Выделял этот день. Дүшәмбе саен ураза тоткан пиямбарыбыз саллаллаху алейхи вәсәлләм. Ягъни выделять иткән. Теге башка халыклар кебек үткәрмәгез генә, галимнәребез әйтә. Әгәр дә ассызыклап күрсәтсәгез, минем туган көнем бүген, әйдә садака бирим, бер изгелек кылыйм, Туганнарымны җыйм, чәй эчим.
Шулай булса, монда бер нинди гөнаһ юк дип уйлыйбыз. Ә зиратта кеше җирләгәндә җир алып калу шулай ук э, еш яңгырый торган сорауларның берсе калырга ярыймы аны, ярамыймы? Аны бу сораулар э, турыдан туры дингә э, диңнән чыкмый халык бер фикергә килергә тиеш халык бер фикергә килсә шулай да ярый тегеләй дә ярый бер фикергә килсә шулай диндә тыю юк әлбәттә әлбәттә чөнки кайбер зиратларда җир сатыла мәсәлән Җир сатыла. Алдан теге сатып алсагыз, монда бер бернинди зыян юк бит.
Ләйсән Харасова дигән укучыбыздан килгән соравыбыз э, социаль челтәрдә Чалладан Рафик хәзрәт Миннәхмәтовның кешегә килгән кайгыларга гөнаһлар сәбәпле дигән видеосын карагач сезгә соравымны юлларга булдым. Балам сукыр, мин әни кеше, балам сукыр туганга мин гаеплеме инде? Мондый вәгазьләрне гаиләдә дошманлык тудыру өчен дөньяга чыгаралармы? Вәгазь ахырында синең ата-анаң гөнаһлары өчен син сукыр дип әйтелде. Минем нинди гөнаһым өчен беркем дә минем нинди гөнаһым өчен беркем дә әйтә алмый. Безнең Алла бүләгебез ул бала. Кешене рәнҗетеп, үзләре өстенә гөнаһ алмыйлармы соң андый хәзрәтләр? Ссылкасын да җибәргән Ләйсән ханыммы, туташмы әлеге вәгазьгә. Шундый вәгазьне мин күрмәдем, ишетмәдем. Ләкин Аллаһ бер газап, бер сынау җибәрсә, ул ике төрле була ала. Кемгәдер кайбер кешеләргә сынау өчен, кайбер кешеләргә газап өчен җибәрә. Мәсәлән, Ахмад Фарук Сарханди аның Мәктубат дигән китабында кайбер коллар бар, кешеләр бар, Аллаһ аларны ярата, ләкин алар үз гыйбадәтләре белән үсмиләр. бер нинди үзгәреш юк аларда. Мәсәлән, намаз кылса, күп гыйбадәтләр кылмый, зикр кылмый, мәчетләргә күп яшь йөрми, мәсәлән. Раббыбыз шундый кешеләргә аларны яратканга күрә сынаулар җибәрә аларга. Авыру, башка теге сынаулар җибәрә. Бу сынаулар аркасында аларның дәрәҗәсен күтәрә. Шулай да була ала. Шуңа күрә бу сорауны Бу мәсьәләне дөрес аңларга кирәк. Кайбер кешеләргә, әлбәттә, газап буларак җибәрелә сынау, кайбер кешеләргә сынау буларак җибәрелә. Төрлечә була.
WhatsAppка безнең WhatsApp челтәребезгә килгән э, бер сорауны яңгыратам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Камил хәзрәт, сезгә соравым бар иде. Әгәр уколга йөреп венага укол ясатсам, ураза бозыламы? Витамин түгел, давление һәм

Әгәр дә мәҗбүри кеше, мәҗбүри э, калса, инсулин сыман, шундай әйберләр булса, табиб белән киңәшләшеп, укол куллана ала, дип фәтва бирәбез.
Камил хәзрәт, сыр түгел, менә э, мәчетләргә Азия һәм Кавказ халыкларда бик күп йөри. Хәтта шундый безнең бер чор булды, элегрәк елларда күбрәк халыкны җәлеп итү максатыннан да менә аларга да аңлаешлы булсын өчен вәгазьләрне дә русча укый башлаган иделәр һәм соңгы елларда бөтен вәгазьләр татарча укуга күчте һәм диния нәзарәте татар телен үстерү мәсьәләсенә нык игътибар бирә башлады бер яктан әлбәттә бу бик сөенечле күренеш икенче яктан менә татарчага гына күчү башка милләт халыкларын мәчеттән чигермәдеме анда йөрүче халык саны кимемәдеме
Әлбәттә, зарланучылар бик күп булды. Ну, күп дип әйтеп, зарланучылар булды. Хәтта э, Алабугадан бер кеше миңа килеп, гафу үтенде. 17 елда бу карар чыккач, мин сезгә каршы гайбәт сөйләдем, э, сүктем дә теге үземчә анламаганга күрә. Үзе татар Казаннан, шунда эшли. Анан соң әйтә, бер ел узгач, кара әле, мин бит туган телемне аңлый башладым. Теге вагазда утырганда шул шундый фикер килде миңа дип әйтә. Анан соң миңа килеп рәхмәт укыды. Әлбәттә, бу зарланулар бар. Без узган пленумыбызда, пленум җыелышыбызда Бурнай мәчете өчен махсус рөхсәт бирдек. Хәзер Бурнай мәчетендә урысча алып барыла. Ягъни студентлар, башкалар, теге башка милләт вәкилләре шунда бара ала. Ләкин татар телебезне дөрес аңларга кирәк. Иске китапларыбызга күз салсак, иске тәфсирләргә. Анда бит тата, бу тәфсир татарча дип әйтелми. Нәрсә дип әйтелә? Казан мусульманнарының телендә. Казан мусульманнарын теленде. Димәк, бу мохиттә яшәүше мусульманнарының теле бу, татарларның гына түгел. Хәзер оларга ияреп, оларга карап телебезне онытсак, динебез дә калмый. Без әйттек бит, татарларыбыз милләтебез динебезне саклады, динебез дә милләтебезне саклады. Шактый күп эшләр эшләде Диния нәзарәте. Узган ел туган ел елы да игълан ителгән иде нәзарәттә. Бу карар ул минем фикерем генә түгел, бу 100% бөтен мухтасибларыбыз белән без бер фикергә килдек. Бер тавыштан бу карарны кабул иттек. Шуңа күрә бу минем генә фикерем түгел, бөтен мухтасибларыбызның фикере. Уртак фикеребез, әлеге дә шулай булган. Аннан соң җомгада, җомага килгән кеше анда бит 20 минутлык гына вагаз, күбесе тынламый. Башка көннәрдә урысча, башка телләр дәресләр алып барыла. Монда зарланырга бернинди э, юл юк. Рәхәтләнеп башка көндә, пәнҗәшәмбе көне, шимбә көне, якшәмбеләрдә башка дәресләр бар, катнаша алалар. Ләкин кемдер әйтә дә киреләнеп, юк, миңа вот махсус, мин килдем, давайте миңа урысча укытыгыз. Мин Чечняда булганым бар, Чечняда анда бары тик үз телдә алып баралар. Дагыстанда да, Махачкалада зур мәчет урысча булса. Аларда милли үзаң көчле.
Анда мәсә сепараторный районы бар, анда аварча. Анда Таркитау районында кумыкча алып барыла. Бернинди каршылыклар чыкмый.
Камил хәзрәт, вәгазь дигәннән менә минем игътибар иткәнем бар. Э, Сез булган мәҗлесләрдә үзегез вәгазьне бик кыска һәм бик үтемле, ләкин кыска иттереп э, укыйсыз, әмма кайбер ашларда шул хәтле озын вәгазьләр укыла. Менә вәгазь күпме булырга тиеш ул? Э, һәм ниндидер әзер вәгазьләр бармы? Безнең кыска кыска вәгазьләр хәзер пандемия вакытында без кыскартырга куштык. Э, вәгазьләргә килгәндә безнең Шура журналыбыз бар. Квартал саен чыга торган журнал. Шунда 12 әзер вәгазь Нәрсәгә кирәк алар? Мәсәлән, бер мәчеткә барасың, намаз турында сөйлиләр. Икенче атна икенче мәчеткә барасың, тагын намаз турында сөйлиләр. Ягъни тема үзгәрсен дип, э, вакытлы булсын дип, без шундый журналны чыгарга булдык, әзерләдек. Шунда әзер темалар бар. Мәсәлән, Рамазан килеп җитә, Рамазан турында. Шагбан ае килеп җитә, Шагбан турында Бәрат кичәсе була. Рәҗәб ае исә анда Мигъраҗ кичәсе бар, алар турында мәгълүмат бирәбез. Әзер вәгазьләр бар шунда. Ләкин ничә минут булырга тиеш шул кешеләргә карап, сораучыларга карап. Әгәр дә сораулар күп булса, әлбәттә, аның җавабы да озынрак була. Э, һәм монда тагын бер сорау калкып чыга э, кешене бигрәк тә яшьләрне дини тәглимат белән генә җәлеп итү шактый кыен э, сүзең үтемле булсын өчен дөньяви белем дә кирәк менә имамнарның тормыш белемнәре дөнья вакыйгаларының хәбәрдарлыгы актуаль сорауларга игътибар итүе җавап бирү сәләте ораторлык осталыгы тикшереләме алар моңа әзерләнәме
Әлбәттә, мәдрәсәләрдә шундый дәресләр бар. Безнең китаплар Ахмед Хади Максудиннең дәреслеге бар, китап бар. Китап э, Бәләгат китабы. Бәләгат ул красноречие русча була. Бәләгат сәнгате. Андый китаплар, мантык китабы бар. Мантык логиканы укыйбыз. Әлбәттә, шундый дәресләр укытыла. Ләкин бер кеше авылдан, мисал, авылдан килеп заочно гына укыса, бәлки аны укымаган, э, бәлки укымаганлыктан шул проблемалар чыгадыр, әйтә алмыйм. Очно да, очный укыган кешеләр э, бу теманы беләләр, матур вәгазьләр сөйлиләр. Ә буыннар конфликты дигән әйбер бармы? Менә сез үзегез э, Э, яшь буларак яшь хәзрәт э, мөфтилеккә килгәндә әле бөтенләй яшь идегез безнең бит инде мәчеткә авылларда мәсәлән мәчеткә йөрүчеләр күбесенчә өлкән буын менә яшьләр белән өлкәннәр арасында ниндидер каршылык бармы сез э, заманча тенденцияләрне алга сөрәсез һәм без күрәбез сез аларны актив файдаланасыз э, өлкәннәр безнең аны алып та аңлап та бетермәскә мөмкин менә шундый проблемалар килеп чыгарга мөмкинме
Шуның өчен безнең гулямалар шурабызда яшьләр дә, бабайлар да утыра. Мәсәлән, безнең Васил бабай, ничә яшь, 75-ме, 80-гә якын, шундый бабай, зур галим булмаса да, аның тәҗрибәсе зур. Шулай бит? Аннан соң безнең гулямалардан тыш аксакаллар шурасы бар. Әгәр дә бер карарга килсәк, бер фикеребез булса, без алар, алар белән киңәшләшеп, бер фикергә киләбез. Җәлил хәзрәтебез гел, мәсәлән, бүген зәкят турында бер соравыбыз чыкты, Җәлил хәзрәткә шалтыраттык, ничек уйлыйсыз? Вот минем тәҗрибәм бар, без шулай эшләдек, вот шундый нәтиҗә булды. Шуңа күрә теге уртак фикерләр, уртак фикерләргә килергә тырышабыз.
Рәхмәт. Ә заман гомумән дин гыйлеменә үзгәрешләр кертә аламы, әллә ул менә шундый катып калган бер догмамы?
Юк, мәсәлән, гыйбадәттә бернинди үзгәреш була алмый. Мәсәлән, намаз ничек булган, шулай ук булачак. Ләкин динебезне аңлату, тарату ысуллары үзгәрә ала. Мәсәлән, элек без мөнбәрләрдән сөйләдек, хәзерге вакытта без интернет аша да күбрәк кешеләргә сөйләп алабыз. Э, онлайн мәдрәсә ачылды каналыбыз э, аллага шөкер бар барлыкка килде радио аша газета аша яғни ысуллар үзгәрә ала ләкин динебез үзгәрә алмый шул ук дин кала аны халыкка җиткерү ысуллары гына өстәлә Инстаграмнан килгән сорау Халидә. Кияүгә чыккан хатыннарны мәҗбүри намазга бастыралар, яулык яптыралар. Моңа фикерегез, мәҗбүриләү булырга тиешме? Мин шундый әйберләргә ышанмыйм. Безнең хатын кыз кызларыбызга игътибар итегез. Алар теләсәләр иренә дә яулыкны кидерәләр.
Бар андыйлар килешәбез әйе. Ышанмыйсыз. Юк, Үмәр, мәҗбүрилек булырга тиешме? Мәсәлән, ирең сиңа мәҗбүр итә икән, яулык ябарга тиеш дип, син аны тыңларга тиешме? Яки бу менә дингә Юк, килү, ул чөнки синең күңелеңнән булырга Ир тиеш. кеше ул җаваплы, барыбер ул җаваплы. Ул җавап тота, ләкин матур иттереп, ысуллар табып аңлатырга тиеш.

Кешегә, анын гаиләсенә карап без бәя бирә алмыйбыз. Чөнки зур пәйгамбәрләрнең хатыннары динсез булган һәм зур кафирнең хатыны мөмин булган.
Рәхмәт. Хәзрәт, безгә шактый еш килә торган сорау, авылларда мәчетләрне тоту мәсьәләсе. Менә сез үзегез дә Инстаграмда шактый еш куеп барасыз. Болда мәчет ачылышында яки тезекләндергәннән соң мәчет ачылды дип. Аларны тезекләндерәләр, хәйриячеләр дә табыла. Без э, бу минем туган авылым бәйгесе уздырып, шундый хәйриячеләрнең күп икәнлеген дә ачыкладык. Үзләренең авылларында мәчет төзүгә ярдәм иткән кешеләр турында да яздылар. Менә ул мәчетләрне тезекләндерү бер әйбер, әле аны тотасы да бар. Бу нәрсә хисабына башкарыла? Әлбәттә, бу сорауны без еш бирәбез. Хәзерге вакытта безнең шундый яңа шартлар барлыкка килде. Мәсәлән, бер кеше, бер сәүдәгәр, эшмәкәр дип әйтик, яисә бер мәхәллә безгә килсә, мөрәҗәгать итсә, документ буенча без ярдәм итәбез, булышабыз аларга, ләкин әйтәбез, имамыгыз кем була? Алдан ук уйларга кирәк. Я бер егетне, я бер бабайны заочныйга булса да, читтән торып җибәрсәгез, я бер егетне мәдрәсәгә җибәрегез. Чөнки 3 елдан соң сезгә, сезгә имам кирәк булачак. Аннан соң имамның тору шартлары, йорты бармы, юкмы. Хәзер бу мәчетнең 30 миллион, мисал өчен дип әйтик, теге бәясе булса, 1-2 миллион алар таба алалар бит шул ук кешеләр бер йорт төзергә. Аннан соң имамы кем була? Мәчетне ярар төзисез, аны кем тотачак? Вакыф турында уйларга кирәк. Вакыф нәрсә дигән сүз? Мәсәлән, Пшен базар мәчете төзелде. Андагы байлар элек бу мәчет янында кибетләр дә булдырдылар. Нәрсәгә? Бу кибет муадзин, муадзинга э, булсын, бу кибет имамга булсын. Ягъни бу кибетнең чыгымнары имам хисабына барсын. Мәсәлән, өченче кибет ул мәчетне тотарга булсын. Ягъни вакыф булдырырга кирәк, шуны киңәш итәбез. Ягъни мәчетне булдыру турында түгел, мәчетне ничек тотабыз, кем аны тотачак, шул турында да уйларга кирәк. Ягъни бу мәчет ягъни бөтенебез мохтаҗ, муфтият гына мәчетләргә мохтаҗ түгел, бөтенебез мохтаҗ. Чөнки иң теге намаз укымаучы укымаучы кеше дә мәчеткә иң ким дигәндә гомер үз гомерендә 3 тапкыр бара, шулай бит? Тугач исем кушарга мәчеткә мөрәҗәгать итә, никахы булса, барыбер мәчеткә мөрәҗәгать итә, вафат булса да Яна мәчеткә мөрәҗәт итәләр, шулай бит? Һәм менә шәһәрләрдәге мәчетләрдә имамнарга хезмәт хакы түләү мәсьәләсе бар дип беләм, ләкин авылларда ул бөтенләй каралмаган. Юк, ул мәчет хисабыннан, теге садакадан, садакадан мәчеттә кибетләр булса,

Авыл имамы эш яшендә сүзем авыл имамнары, аларның социаль хәле, бүгенге һәм киләчәге, имамның вазифасы, Аллаһ ризалыгы өчен мәхәлләдә намуслы хезмәт итү, районыбызда имамнар 45 процент имамнарның 45 проценты яшь имамнар, эш яшендәгеләр. Бу бер безнең районда районда гына түгел, башка төбәкләрдә дә шулай. Авыл имамнарының, мәчеттән тыш, авыл зиратлары, зиратларның коймаларын яңарту, төзек тоту, зират зиратларның чисталыгын тәэмин итеп тору да төп вазыйфасына әйләнде. Эшләгән эшләрдән Аллаһ разый булсын, тик күп кенә мәхәлләләрнең коммуналь хезмәтләргә түләргә дә акчасы юк. Чөнки халыкта эшсезлек йә түбән түләү. Шушы мәхәлләне җитәкләүче имамнарның хәле дә мактанырлык түгел. Яшь имамнар бала үстерәләр, тормышларын карарга карыйсылары да килә. Тик имамнарның. Ни зарплатасы, ни пенсиясе, ни бер кереме юк. Биш вакыт намазын мәчеттә үткәргән имам башка эшкә кереп эшли алмый бит инде. Эш зар, ше зарплатасы булмаган имамның киләчәге карыйлыгына пенсиясе дә юк дигән сүз. Хөрмәтле хәзрәт, сездән шушының белән Барлык иса имамнар исеменнән сорар идек, имамнарга хезмәт хакын карауны. Һәм тагын, имам гомере буе кызыгып, барасы килсә дә, хаҗга бара алмый, акчасы юк. Мин үземнең алты ел имам булып эшләү дәверемдә Диния нәзарәт тарафыннан бүләкләп, хаҗ сәфәренә барган имамны ишеткәнем юк әле, төркем җитәкчеләреннән тыш, әлбәттә. Бу сорауны да уңай хәл итерсез дип ышанасы килә. Минем бу сораулар район имамнары җыелышында да кузгатылып, протоколга теркәлде, җавапсыз калдырмассыз дип өметләнәм. Иншалла, бу озын сорау кыскача гына бәлки газетада озынрак аңлатырбыз. Хаҗга килгәндә, әлбәттә, баручы имамнар булды. Былтыр, әлбәттә, булмады. Йөзәр кеше җибәрелә иде. Йөз кеше ел саен. Биния нәзарәте хисабын. Аннан сон э, элеккеге елларга, мәсәлән, 10 ел элек карасак, анда әлбәттә э, бик күп ишетелде, чөнки Сауд Арабистан король тарафыннан теге бушлай бирелә иде. Хәзер вакытта андый вазгыять юк. Чөнки бер кешене җибәрсәк, кемдер түләргә тиеш. Ул бит э, самолетка түләргә кирәк, ашатырга кирәк. Ягъни беркем Булышмаса бу кешегә аны җибәреп булмый. Әлбәттә, бу сорау безне барыбызны да борчый, бу зарплата мәсьәләсе. Аны бик күп уйладык, ничек булыша алабыз. Ләкин элекеге уставка игътибар итсәгез, карасагыз, мәсәлән, 20 ел элек башка муфтиятларда, безнең уставыбызда шулай бар, 20% алар муфтиятка булышырга тиеш, муфтият яшәсен, эшләсен дип Мәсәлән, теге урысларда епархиядә шулай, шулай бит эшләнә. Э, аннан соң без аны үзгәртек, әйдәгез, алмыйк имамнарыбыздан, чөнки аларга авыр. Хәзер киресенчә алар бездән сорый башлады. Э, без э, шуңа каршы түгел, булыша алсак, әлбәттә, булышыр иек. Хәзер мухтасипларга без түли алабыз, чөнки безнең вакыфларыбыз бар, арендага бирәбез, китап сатабыз. Керем булса, без мухтасипларыбызга Әз булса да зарплата түлибез. Аннан соң сигез мәдрәсәбез бар, аларны тотырга кирәк. Университетыбыз бар. Яни һәрбер имамга без түлә алмыйбыз. Э, пандемия вакытында бер тапкыр без 10 миллион таптык, тараттык. Ул 10 миллион күп күренсә дә, бөтен имамнарга таратканда ул күп түгел. Икенче тапкыр 7 миллион таптык, җибәрдек аларга. Ләкин һәрбер имамга зарплата түләрлек э, мөмкинчелегебез юк, кызганычка каршы. Быелгы хаҗ сәфәре буенча нинди дә булса ачыклык бармы? Ул булыр, Әлеге әзерләнәбез.
Сауд Арабистан була дип әйтте, ләкин безнең хаҗ комиссия, теге Рәсәйдәге хаҗ комиссия бер ачыклык кертмәде, бер нәрсә әйтмәделәр, без көтәбез. Булыр дигән өмет бар. Әлбәттә. Инстаграмнан Әлфирә, «Ә хәләл һәм хәрам акча була диләр, алар ничек аерыла? Мисал өчен, акча атсаң, аны нишләтергә?
Әлбәттә, хәрам яни хәрамнар теге Коръәни Кәримдә әйтелә. Хәрам нәрсә дигән? Хәраму бәйин хәдистә дә килә, хәләлу бәйин. Х- х- Хәрам ул билгеле, хәләл дә билгеле. Мәсәлән, араканы сатып акча эшләсәң, ул хәрам хәрам була, акча шулай бит. әлбәттә. Хәләл юл белән тапсан, ул хәләл була. Минемчә, ул бик авыр сорау да түгел. Ә менә акча атсаң, аны нишләтергә? Бу кемдер акча алды, откан икән, ул хәрәм акчамы, хәләл акчамы? Зарплата да түгел. Юк, зарплата да түгел. Ул ничек була? Хәзер, мәсәлән, бер э, теге лотерея турында лотерея ул хәләл түгел, лотереяда уйнау. Ләкин мәсәлән бер әйбер алабыз анда уже кертелгән теге напиткме лимонадмы нәрсәдер анда уже кертелгән бонус бонус буларак бирелә бонус буларак сез нинди нәрсәдер теге акча ала алсагыз монда бер нинди зыяны юк галимнәребез шулай дип әйтә ләкин махсус барып акча түләп анда гарар гарапча гарар дип неизвестность бар Билгесезлек булгачыннан ул динебездә тыела.
Һәм бүген безнең тормышка бигрәк тә кагыла торган тагын бер соравыбыз бар. Без бит инде бүген күп халкыбыз кредит тоткынында яши. Кредит, ипотека һәм Ә, менә аны алмасаң ничектер э, бер яктан начар алсаң тагын э, дин буенча тыелган гамәл ә, моның нинди чишелү юллары бар һәм гомумән татарстанда ислам ә, банкы дигән система э, турында сүз күп булды әмма ул һаман да ныклап торып аякка басып китә алмый менә моның буенча нинди башка регионнарга караганда бездә әйбәт яхшы әле безнең амаль эшли банк түгел дә финансовый финансовый дом амаль дип атала хәзер иранский банк керә э, акбарста э, хәләл ипотека ачылды шундый конкуренция конкуренциянең булуы безне сөендерә чөнки конкуренция булса гади кешеләргә җиңелрәк була ләкин ипотекага килгәндә гади генә ипотекага килгәндә әлбәттә динебез тарафынан ул тыела Чөнки кемдер теге дәлил китереп, китапларга карап, э, теге ярый дип, мин теге аны ярый дип әйтә алмыйм. Кеше алды икән, бер сүз әйтмим. Анын ихтияры, ул үзе шуны теләде, алды, бер сүз әйтмим. Ләкин миннән сораса, теге рөхсәт бирә алмыйбыз, чөнки риба, процент дип атала, динебездә тыела. Э, анан соң кемдер дәлилләр китерә бу хавайджу аслия хавайджу аслия бу кирәкле әйберләр мәсәлән кием ашау һәм торак йорты торак йорты һәрбер кешедә булырга тиеш ләкин китапта карасак бейтули сукна торыр өчен йорт дип әйтәләр һәрбер кешенең булырга тиеш шулай бит э, ләкин бер китапта бейтули тәмлик ягъни аның милкендә булырга тиеш дип әйтелми Шундый шарты юк. Әгәр дә съемный квартирада тора алса, димәк, аның ул э, зарурат юк аның. Әгәр дә бомж булса, аның зарураты бар, ләкин аңа беркем э, кредит бирә алмый.
Баш очында түбә булуы мөһим инде. Әйе, мәсәлән, сез ирегез белән бер йортта торсагыз, аның йорт аның исемендә булса, сез сез бомж түгел, сезнең йортыгыз бар дип дигән, шулай бит?
Укучыбыздан килгән сорау, тормыш соравы, гаилә мәсьәләләренә кагыла торган. Дус кызым берничә ел элек ире белән аерылганнан соң авыр хәлдә калды, яшүсмер улының проблемалары килеп туды. Шул вакытта ул башка диннәрдә юлдан язу алдында торган балаларны тәрбияли торган урыннар вәгазьләре белән туры юлга бастыра торган дин әһелләре бар, ә мөселманнарныкы нигә юк икән дип ачыргаланган иде. Татарстанда хәзер андый авыр хәлдә калган гаиләләргә, яшүсмерләргә ярдәм итә торган үзәкләр юкмы ул? Булса, кая мөрәҗәгать итәргә? Дәүләт шына Казан. Бар күп бездә, һәрбер мәдрәсәгә мөрәҗәгать итә алалар. Аннан соң без Закят фондыбыз бар, анда да булышалар, анда психолог та утыра. Аннан соң безнең фәтва үзәге, колл-центр бар, шунда шалтырата алалар. Безнең теге күп җиде телдә без санадык, җиде телдә җавап бирәләр. Таҗик булса да, үзбек булса да, э, гарәпчә, инглизчә, французча җавап бирәләр безнең егетләребез, Аллаһ шөкер. Җавап бирик. Хәерле көн, тыңлыйбыз сезне.
Уалейкум салям, ва рахматуллахи ва баракатух. Һәм инде тәки шыпырт кына әйтергәме инде җомга намазларында фарызда. Аминнеме? Әйе. Ну, әлбәттә, ул кайбер мәзхәбләрдә суннат дип әйтелә. Безнең мәзхәбебез ул билгеле Ханафи мәзхәбе. Хәзер без Бухари җыентыгына карасак, Бухари җыентыгында Шул ук дәлил ул безнең дәлилебез, безнең дәлилебез булып тора. Мәсәлән, пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләм анда әйтә, э, «Вәлә далин далин укыгач факулю амин». Амин дип әйтегез, фа инна имаму якуләһә. Чөнки имам шул сүзне әйтә. Чөнки имам бу сүзне әйтә. Кемдер анлый, амин дип әйтегез, кычкырып дип әйтегез. Ләкин нәрсәгә монда мәгълүмат килә? Фа инна имам, чөнки имам да әйтә. Димәк, без бу аминны ишетмибез. Ишетмәгәнгә күрә, безнең мәзхәбтә шулай керде. Без шыпырт кына әйтәбез аминны, аннан сон дәвам итәбез. Аллаһның рәхмәте яусын үзегезгә дә, әйе. Ярый, Наил абый, рәхмәт сезгә шалтыратканыгыз өчен, элемтәдә булыйк. Хәерле көн, тыңлыйбыз. Алло, хәерле көн. Исәнмесез.
Сезне Казаннан Гөлназ борчый, минем соравым бар иде. Күргән булсагыз, менә күптән түгел туган авылым мәчете имам-хатыйбының интервьюсы чыкты интернетта, Нурулла хәзрәтнең. Әйе. Ул анда интим мәсьәләләр турында бик ачыктан-ачык сөйли. Шулкадәр ачыктан-ачык сөйли, хәтта менә ничек тел хатын-кызларны түбән итеп күрсәтә кебек. Минемчә, шулкадәр ямьсез күренеш. Хатын-кыз буларак та, миңа, мәсәлән, бүтән хатын-кызлар өчен дә, русча итеп әйткәндә, обиднорак. Хәзер андый әйберләрдә, хәзрәт андый әйберләрдә катнашырга тиеш түгел кебек миңа. Менә бу дин әһелләренең дәрәҗәсен дә төшерә дер кебек. Гомумән, ул татарны һәм ислам динен таплый торган интервью дип саныйм мин. Ярар, бу интервьюны мин табам, иншалла укырмын. Әлеге хәзрәткә карата нинди дә булса чаралар күреләчәкме, юкмы?

Алар социаль челтәрләрдә теркәлгәнме? Балаларны телефоннан ничек биздерергә кирәк дип уйлыйсыз? А. Кәримова, Чаллы.
Хәзер телефонга килгәндә, бу турыда без гел уйлыйбыз. Безнең яшьләр белән дә түгәрәк өстәлләр уза. Кайчак без чөнки хәзерге вакытта әдәпләр турында сөйләшкәндә, мәсәлән, интернет әдәбе. Телефон куллану әдәпләре, ничек кулланырга була, кайсы вакытта шалтыратырга ярый, шалтыратырга ярамый. Э, анан соң теге сораусыз бер группага кертсәк бер кешене ярыймы, юкмы дип, шундый сораулар турында без әлбәттә уйлап торабыз, чөнки бу бик катлаулы мәсьәлә. Анан соң хәтта мәктәптә дә балаларыбыз мәктәпкә йөри, анда вазыйфалар, теге заданиелар WhatsApp аша җибәрәләр. Хәзер WhatsAppсыз телефон да биреп булмый. Ягъни гади генә телефон бирсәң, мутлака WhatsApp булырга тиеш дип. Хәзер шулай килеп чыга. Бер юл таптык, без шулай гына анда э, шундый бер программка бар кебек, анда э, берничә сәгать теге шик куясын, берничә сәгатьтән соң кулланмаска теге телефон эшләми башлый. Мәсәлән, көненә шул кадәр сәгать кулланырга ярый дип. Мәсәлән, айфоннарда анда әйбер бар, башка телефоннарда белмим. Юл, бу шул юлны гына таптык, таба алдык. Икенче төрле аерып булмый.
Э, ВКонтактедан Рөстәм дигән укучыбыздан килгән сорау, садаканы мәчеткә бирү саваплыракмы яки мохтаҗларгамы?
Ягъни без әле генә ишеттек бит, мәчетләр дә мохтаҗ. Бигрәк тә авылда мәчет булса, э, бу мәчетләр турында уйларга кирәк. бигрәк тә имамнарыбыз пенсионер булмаса, яшь егеткә бик авыр авылда яшәү. Чөнки аның хуҗалыгы булмаса, пенсия дә юк. Корт бабайның бер пенсия бар. Зарплата булмаса да пенсия бар, ул яши ала. Ләкин яшьләргә катлаулырак, икеләтә авыррак. Шуңа күрә мәчетләр дә мохтаҗ. Мәчетләр дә мохтаҗ. Э, мәчеткә бирсәгез дә ярый, бер таныган бер мохтаҗга бирсәгез дә ярый.
Камил хәзрәт, без сезнең белән Татарстан мөселманнары тормышындагы бик э, әһәмиятле вакыйга, Татарстан мөселманнары корылтае алдыннан очрашабыз. Ул инде безнең 12 апрельдә узачак. Белүебезчә, сез анда мөфти вазифасына бердәнбер кандидат буларак тәкъдим ителәсез. Э, сайланган очракта киләсе Ә, Дүртьеллыкка нинди план-программа белән керәсез? Үзегез өчен төп бурычларны нәрсәдә дип билгелисез? Әлбәттә, дәвам итәргә. Безнең максатларыбыз хәзер Мух- Мухаммадия мәдрәсәбез төзекләндерә. Аның дәрәҗәсен арттырырга кирәк. Академиябез турында уйлыйбыз. Ә, Көн кадагында мәктәп мәсьәләсе тора. Әлбәттә, аны булдырырга кирәк. Әлбәттә, Нинди мәктәп турында сүз бара менә шуны? дөньяви татар телендә укытыла торган шундый мәктәп, аны булдырырга кирәк безгә Казанда. Чөнки безнең Аллаһ шөкер мәктәпләребез бар. Чаллыда, э, Чаллыда юк. Алабугада ачылды. Әйе. Э, Әлмәттә Нур мәктәбе ачылды. Хәзер иншалла киләсе елда э, Түбән Камада ачылачак, Аллаһ бирсә. Безнең Гусмания мәктәбебез бар, ләкин ул җитми Казан өчен. Э, Шаллы турында уйларга кирәк. Казанда һәм Шаллыда бер мәктәп булдырырга кирәк. Шул турында уйлыйбыз. Әлбәттә, белем булса, галимнәр булса, бернинди таркаулык, фетнә дә булмый. Чөнки галимнәр генә тәкъвалы була ала. Раббыбыз иннама яхшаллаһу мин ибадихи улама. Аллаһтан бары тик э, галимнәр Курка ала, таква була ала. Ягъни надан кеше Аллаһтан курыкмый. Ә Аят укысан да, хәдис укысан да аңламый. Шуңа күрә галимнәребез турында уйларга кирәк. Мәктәп булса, мәдрәсә булса, академия булса, иншалла, тулы система булдырылачак.
Ә Казанда зур мәчет төзелеше турында сүз кузгалган иде. Әлбәттә, берничә урын карала, иншалла. Э, Минемчә, э, килесе ел, ул бит теге юбилейный ел Әйе. булачак, э, бер урын табып, бер таш куербыз, иншалла, бергәләшеп. Амин. Э, Тагын бер сәяси, ярым сәяси сорау сезгә. Татарстанда яңа митрополит бил- э, билгеләнде. Аның белән мөнәсәбәтләр ничек корыла?
Аллаһ шөкер, без мәгълүм булганча Татарстанда тату яшибез. Э, алар безгә кагылмый, без аларга. Без мәчетләребез бар, Аллаһ шөкер. Уртак планнарыбыз да бар, мәсәлән, спорт булсын, аннан соң э, мухтаҗларга булышу. Э, хәзер мәгълүм булганча, безнең ано цера ано белән берлектә безнең Юсуф хәзрәтебез эшли. Көненә 600 мухтаҗны ашатабыз. Хәзер инде бүген э, владыка, яңа владыка да без кушылабыз дип ышандырды. Без инәбез. Уртак планнарыбыз бар, уртак проблемаларыбыз бар. Э, теге наркотик булсын теге башка теге общий теге уртак проблемаларыбыз бар шуңа күрә без бер беребезгә кагылмыйбыз бернинди зыяны юк алардан иншалла бездән дә аларга зыяны юк тату яшибез быел ураза вакытында нинди дә булса күмәк ифтарлар оештыру каралганмы әлбәттә җиденче майда безнең планыбызда зур республика күләм ифтары җиденче майда ул быел яңа урында узачак шулай бит Алла бирсә, хәзер Казан экспо турында уйлыйбыз. Шунда булырга тиеш. Э, әлбәттә, башка мәчетләрдә дә узган елларда кебек, башка Казанда 46 мәчеттә булырга тиеш. Ифтар кайбер мәчетләрдә 46 э, мәчеттә була, 20-дән артык мәчеттә көн саен була. Динидә булса чикләүләр булачакмы?
хәзер әлегә 4 метр квадратный метр бер кешегә ну без безнең хәзрәтләребезгә әйтәбез ашатсагыз инстаграм инстаграмга интернетка куймагыз зинхар
ә, узган ел мохтаҗларга ифтар таратылган иде быел шундый эш э, Күз алына тотыламы? Э, теге мухтаҗларга дип әйтик, 600 мухтаҗны ашатабыз, әле генә бүген киңәшләштек. Әйдәгез, бу ахшамга э, якын вакытта тора тик аларга теге көндез ашатып булмый. Безгә дә ничектер уңайсыз, чөнки безнең поварларыбыз бөтенесе мусульман. Әйе. Шуңа күрә без аларга таратырбыз. Аннан соң Закят фондыбыз аша андый наборлар булачак. Былтыр бөтен районнарга таратылды. Ләкин былтыр ул безнең республика күләме ифтары шулай шулай таратылды. Быел офлайн режимда булачак. Алла Алла бирсен. Мәет ярдыру мәсьәләсе шактый бәхәсләр уята. Ә без ул турыда зур материаллар да яздык һәм ул шактый матбугат чараларында чыга мондый темага материаллар, чөнки сораулар чынлап та күп килә. Өлкән яшькә җитеп килгән, җитеп үлгән э, кешеләрне дә яралар дип, менә бу сорау буенча нинди дә булса хәл ителү ачыклык Аллаһ бармы? шөкер, бу сорау безнең республикабызда хәл ителде дип әйтә алабыз. Безнең аксакаллар шурабыз бар, шул турында без э, әйттек. Алар тырыштылар. Иншалла, Без газета чыккач без матур итеп аңлатырбыз. Э, чөнки аның юллары бар. Мәсәлән, бер әбиегез, теге бабаегыз авырып ятса, аннан соң э, җирле табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк, белдерергә кирәк, ул белергә тиеш. Алдан ук белсә, аннан соң вафат булса, э, ярдыру булмый. дип беләбез. Ләкин э, аңлашылмаган сәбәпләр аркасында вафат булса, монда без тыгыла алмыйбыз, анда прокуратура керә, без белергә тиеш, без тикшерәбез. Ягъни аның юллары бар, шул юллар турында уйлап, шулай гамәл кылырга кирәк. Аңлатырбыз сала бирсә. Рәхмәт.
Камил хәзер безнең тагын дистәгә якын соравыбыз калды. Без, без аларны сезгә биреп җибәрәбез. Газетабызда аңа җавап бирербез э, дип вәгъдә бирәбез бик зур рәхмәт сезгә җавапларыгыз өчен бик җанлы әңгәмә булды без сезне үзебездә тагын күрербез дип ышанып калабыз һәм әңгәмәне тәмамлар алдыннан безнең укучыларыбызга үзегезнең теләкләрегезне дә җиткерсәгез иде
аллаһ субханала тәала коръәни кәримдә

Ишекләре ачыла, гуликат әбвабу ниран, җәһәннәм, тәмуг, ишекләре ябыла, вә сульсиләти шәятин, шайтаннар чылбырга бәйләнә. Ягъни бер явызлык кылса, димәк, теге шайтанга сылтап булмый. Шайтан юк Рамазанда. Бер явызлык кылсак, димәк, үзебез кылдык. Шулай бит? Аннан соң Рамазан ае Ман сама Рамаданан, кем Рамазан аенда ураза тотса, иманан вә ихтисабан, иман белән бергә, Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира ләһу ма тәкаддәмә мин зәмбих, аның барча гөнаһлары гафу ителер. Иншалла, Рамазаннан соң чүп-чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп булсын.